U fl-aħħar Kate, jiena il-bik id-dmugħ huwa ta' ferħ ta' xorta ġifieri. Għax nixtieq ngħidilhom xaġa waħda biss. Mela le.
Jiena mingħajrkom ma nafx kif nista' nimmaġina ħajti. So kemm jista' jkun Ippruvaw jibqgħu hemmhekk għax għad għandi ħafna ħafna bżonnkom. Grazzi. Kemm inti ħelwa. Isma' aħna għandna lejk xi rigali żgħar għax ovvjament is-sorpriża kienet ir-rigal li kienu li xtaqu jtuk huma. Grazzi lil kull min innominani din is-sorpriża lilek. Pjaċir tiegħi. Għax ehm,
meta tara l-programm mid-dar huwa differenti immens li meta tkun fuq dan is-sufan tkun taf x'jiġifieri. U allura l-messaġġ tiegħi lil dawk it-telespettaturi li llum segwewna, hawnhekk m'hawn xejn scripted. L-emozzjonijiet huma ta' veru. U dal-programm jiswa mitqlu deheb. Grazzi, minn qalbi grazzi. Int tiswa mitqlu deheb u taf. Thank you.
Isma' x'issa qed nagħmel nemozzjona ruħi jien. Għalik għandna bukett fjuri mingħand Piscopo Gardens. Thank you. Għandna wkoll il-pendent ta' Mitqlu Deheb u għandek ukoll prodott grazzi għal Forever Living Products magħmul bl-aloe vera. Jogħġbuni ħafna l-aloe vera. U barra minn hekk għandek ukoll full body massage and full day fl-ispa fejn trid fil-premises tal-Majorca. I really need it. Naf li għandek bżonnu. Grazzi, nerġa' ngħidlek minn qalbi, lilek, lit-tim kollu li għandek warajk. Dan huwa programm sabiħ ħafna, programm li tieħu gost tagħmlu, I'm pretty sure. Grazzi lil kull min jgħinek u b'mod partikolari lit-telespettaturi li jsegwuk u jagħmlu dan il-programm possibbli. Iva, għax mingħajrhom ma nkunu nistgħu nagħmlu xejn. Jien nirringrazzjak talli għoġbok tilqa' l-istedina tagħna allavolja gdibnielek xi daqsxejn. Ftit ukoll gdibtuli. Ma ġewx il-ġenituri għax naturalment ma stajniex indaħħlu lil kulħadd u t-tfal. Imma jafu kemm inħobbhom u jafu kemm napprezzahom. Imma naħseb li kienu biżżejjed ukoll l-affarijiet li qalulek. Minn hawnhekk qabel ma nsellmilkom nixtieq nirringrazzja lil Piscopo Gardens tal-fjuri li tajna lil Jillian, lil Forever Living Product tal-prodott verament naturali magħmul bl-għeluqa. Vera, lil The Gold Market għall-pendent ta' Met Iludeb u lil Mayoka b'mod speċjali lil Davinia li ta' kull ġimgħa toffrilna li nibagħtu lil xi ħadd biex imur ġurnata u jħossu daqsxejn iktar relax u daqsxejn iktar fil-ġenna. Il-grazzi tiegħi jmur lejkom it-telespettaturi. Grazzi minn qalbi talli għażiltu dan il-programm u talli għażiltu li jiena nħossni onorata li intom għażiltu li lili ddaħħluni ġewwa d-djar tagħkom għax mhijiex xi ħaġa faċli li bniedem jaċċettak u jarak U minn hawn minn qalbi ngħidilkom grazzi talli intom dejjem għalija intom tiswew mitt qludeb bħalma qalet Gillian ukoll iktar kmieni. Ir-repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar nhar il-Ħadd fis-siegħa ta' waranofsinhar dejjem naturalment fuq Favourite Channel. Jiena niltaqa' magħkom nhar l-Erbgħa li ġejn bħal-lum ġimgħa fid-disgħa ta' filgħaxija. Grazzi ħafna.